Genesis chapter 21 Morena o ile a šegofatša Sara bjale ka ge a be a holofeditše. Gomme Sara a ima, a belegela Abrahama morwa, mola Abrahama a tšofetše. Mošimenyana a belegwa ka nako yeo Modimo a bego a boletše gore o tla belegwa ka yona. Abraham a mo rea leina la Isaka. Ge lesea le na le matšatši a seswai, Abraham a le bolotša bjale ka ge Modimo a be a mo laetše. Abraham a ba na le mengwaga ye lekgolo ge Isaka a belegwa. Sara a re, Modimo o ntlholetše lesego. Yo mongwe le yo mongwe yo a kwago taba ye o tla sega le nna. A tlaleletša ka gore, Ke mang yo a ka bego a boditše Abrahama a re, Sara o tlo a ntšha bana? Le go go le bjale, ke mmelegetše morwa mola a tšofetše. Ngwana a gola, gomme ka letšatši le a tshwišwago ka lona, Abrahama a dira mokete o mogolo. Ka letšatši le lengwa Ishmaele, yoo Hagar, moegepeta, a bego a mmelegetše Abrahama, o be a bapala le morwa wa Sara, Isaka. Sara a ba bona gomme a re go Abraham, Raka lekgoba le la mosetsana le morwa wa lona. Morwa wa lekgoba le ga se a swanela go ja bohwa gotee le morwa wa ka Isaka. Taba yeo ya nyamiša Abrahama kudu, ka gobane Ishimaele le yena e be e le morwa wa gagwe. Eupša Modimo a re go Abraham, O se ke wa tshwenyega ka mošimenyana le ka lekgoba la gago Hagara. Dira se sengwe le se sengwe seo Sara a go botšago sona, ka gobane ke ka Isaka moo o tlago ba le ditlogolo. Feela morwa wa lekgoba le la mosetsana le yena ke tla mo fa bana ba bantši, gore e tle e be setšhaba, ka gobane le yena ke morwa wa gago. Ka le le latelago, Abrahama a tsoga e sa le bošego, a neela Hagara dijo le lekuka la meetse, a mmeleša ngwana, a mo fa tsela. Hagara a tloga a ralala le lešoka la Beersheba. Ge a feletšwe ke meetse, a tlogela ngwana ka fase ga mohlašana, a yo dula fase bokgole bjo e ka bago dimetara tše lekgolo. Ka pelong a re, Nka se kgotlelele go bona ngwana a ehwa. Mola a dutše fao, a thoma go lla. Modimo a kwa ngwana a lla, mme morongwa wa Modimo a bolela le Hagare a le legodimong a re, A o tshwenywa ke eng, Hagare? O se ke wa boifa. Modimo o kwele mošemenyana a lla. Emelela, o ye o mo kuke, o mo gomotše. Ke tla dira ditlogolo tša gagwe setšhaba se segolo. Ke moo Modimo a mmutšego mahlo gomme a bona sediba. A ya tlatša dikuka lela ka meetse a noša mošimenyana. Modimo a ba le mošimenyana yo ge a gola, a phela lešokeng gomme ya ba setsebi sa mosebe. Mmagwe a mo tšela mosadi wa Moegepeta. Yona mehleng yeo Abimelek a ya le Phigole, molaodi wa madira a gagwe, go Abrahama a re, Modimo o na le wena go tšohle tše o di dirago. Ka gona nkenele fa pele ga Modimo gore o ka se nthadiye, nna le bana ba ka le ditlogolo tša ka. Ke go botegetše, ka fao ena gore le wena o tla mpotegela, wa botegela le naga ye o falaletšeng go yona. Abrahama a re, Ke a ena. Gomme Abraham a ipelaetša go Abimeleke ka sediba se bahlanka ba Abimeleke ba bego ba se thupile. Abimeleke a re, Ga ke tsebe gore ke mang yo a dirilego taba yeo. Ga se wa ka wa mpotša. Gomme ke la mathomo ke ekwa taba ye. Ke mo Abrahama a neetšego Abimeleke dihuswana le dikgomo gomme bobedi bja bona ba dira kwano. Abrahama a hlaola dikwana tše di šupago tša ditshadi mohlapeng wa gagwe. Gomme Abimeleke a mmotšiša a re, O diretšeng taba yeo? Abraham a mo fetola a re, Tšea dikwanyana tše di šupago tše. Ka go dira seo, o dumela gore ke nna ke epilego sediba se. Ka gona, felo fao gwa bitšwa Bersheba, ka gobane ke fao bobedi bja bona ba enelanego. Ka morago ga ge ba enelane bjale fao Bersheba, Abimeleke le Phibkole ba boela Filistia. Abrahama a bjala mohlare wa mothamariske moo Bersheba, gomme a khunamela Morena, Modimo yo wa go sa felego. Abrahama o dutše moo Filistia lebaka le letelele.